Zarê me mezin dibin, zarokên me wexta diçine xwendinê zimanê xwe nizanin û risî xeber din. Em jî hez dikin bên bigihîjine welatê xwe de, bêne Kurdistana xwe de. Dîdo Kurdistanê dikim hema Ser axa bol kalê xwe. Dîroka Kurdên Kirgizistanê bi êş û elemên giran da girtiye. Cara yekemîn, dema fermana wan ji hêla Sovyeta Sosyalîst ve hate dayîn, Rûpelên salnameyan hezar û neh sed û sî û heftê nîşan didan. Pêşniyar û daxwaza ku ji hêla Lavrentî Berya ve hate kirin di havîna hezar û neh sed û sî û heftê de bû ferman û biryara Joseph Stalin. Sala hezar û neh sed û sî û heftê ji Nexçîvan û Ermenistanê, sala hezar û neh sed û çil û çarê jî ji Gurcistanê bi dehhezaran Kurd li trên û kamyonên heywanan hatin siwarkirin û di bin kontrol û dorpêçkirina leşkerên Artêşa Sor de ber bi Asya Navîn ve hatin sirgûnkirin. Sî heftê solê çil çar jî her sirgûnî jî zivistanê hatine şêkirinê de.

Balotê Qiristone ma û çawa hev ra bira ya Şemîş dibin û rind derbas dikin. Îro li Kazakistan, Qirgizistan û Ozbekistanê li gorî dane û rêjeyên nefermî bi qasî du sed hezar Kurd dijîn. Beşeke girîng ji van Kurdan îro jiyana xwe li Qirgizistanê berdewam dikin. Sala hezar û neh sed û heştê û nehê di dema Sovyetê de Serjimarî hatiye çêkirin û li gorî serjimariyê hejmara kurdên Qirgizistanê çardeh hezar û sê sed kes e. Lê li gorî daneyên kurdan ev reqam gelek zêdetir e. Niha du hezar û sêzdeh salê resmî dewlet dibêje sêzdeh hezar nîv kurd Qirgizistanê de heye. Lê bi hesabê me kurda em dev dorê sê sî hezarî ne. Çima? Çimkî gela Kurd Qirgizistanê de hatiye asîmîlekirin. Nava pasporta xwe de Kurd nenivîsî. Lê wexta jê dipirsî tu kî yî dibê ez Kurd im. Ev derdorê sî hezarî Kurd heye. Qirgizistan welatekî Asya Navîn e ku tu girêdan û sînorê wê bi deryayê re tune ye. li bakur Kazakistan, li rojava Ozbekistan, li başûrê rojava Tacikistan, li başûrê rojhilat jî cînarê Çînê ye. Li gorî daneyên serjmariya fermî ya sala du hezar û nehê, nifûsa Kirgizistanê ji pênc milyon û çar sed û heştê û du hezar kesan pêk tê. Rêjeya Kirgizan li nav welêt ji sedî şêst û pênc e. Tatar, Uygur, Kazak, Ukraynayî û Kurd kêmneteweyên din ên Kirgizistanê ne. Pêncê berxanbara hezar û neh sed û sî û şeşê bi navê Komara Kirgize ya Sovyeta Sosyalîst bûye endama Komara Yektiya Sovyetê. Sî û yekê Galawêja hezar û neh sed û nod û yekê serxwebûna xwe îlan kiriye û ji Yektiya Sovyeta Sosyalîst veqetiyaye. Zimanê Kirgizî ji îlona hezar û neh sed û nod û yekê ve zimanê fermî yê dewletê ye.

Erê em dibêjin ya derbeder bûn, welat berdan ji ber êş û zehmetiyan, ji ber darê zordestiyê welat berdan çû almata Kazakistanê, çûn Bîşkeka Kirgizîstanê, çûn Tiflîsa Gurcistanê, çûn Yêrevana Ermenîstanê, çûn Xorasanê, belav bûn kurd û bi ser êşê xwe de naviyan. Hîn jî hesreta wan ew welatê azad e, Kurdistana azad. Şivanê Perwar dibêje, Divê birçîbûna welatê me têrbûna melatê xelqê baştir e. Îda esa biya eva ça welatê me ye. Kal bavê me vir bûne. Bavê min vir bûye, ez bûm me, zarokê me bûye, neviyê me vir in. Hevayî de welat ta welat, lê berbî guhê me, dilê me ji welat e. Xewn û xeyalê Kurdê Qirxizistanê Kurdistaneke aza ye. Îro ve jî, sibê ve jî em baş zanin. Wele her tim xeberdan nav meclîsa de çêdibe, Her kes dibêje axûniya me vir tene. Baş ve jî, rind ve jî li welatê welatê xelkê ye. Ne welatê me ye. Çavê me li Kurdistanê ye. Em bawer in zemanê bê em nikarin bênê jî em negihîjinê jî zarokê me jî bêne. Xewn xela min xeya min gelê Kurd Kurdistan e eba yek. Lê em Kurdistanê nemînin em em venegerine Kurdistanê jî Kurdistan bira ava be. Kurdistan ku ava bû Hesab bike em em dibin em bi xwedan û xwayî dibin. Piştî salên nodî û hilweşandina Sovyetê, Kurdên li herêmên Celalabad û Oşê dimînin, ji neçarî berê xwe didin bîşkeka paytext û derdora wê. Polîtîkaya Gorbaçov bû sedem ku li Ozbekistanê di navbera Ozbek û Tirkan de şer û pevçûn derkeve. Vê yekê bandora xwe li Kirgizistanê jî nîşan da. Kirgiz û Ozbek pevçûn. Gelek netewe ji tirsa terka Kirgizistanê kirin. Di nav wan neteweyan de Kurd jî hebûn. Ja wera wextê ku Ûris kişiya çû azarî, kişiyan çûne azariyê, Azerbaycanê, Ermenî kişiyan çûne Ermenistanê, Rûs çûne Rûsiyê, Tatar çûne Tataristanê, em Kurd tenê wira ma orta Qirxizan e. Uzbek kişiya çû, derket. Em ê jî em Kurd tenê ma Kurda jî nê re ha nav e. Û çaxê ku tirs Kurda ket û xênî wê jî Ermenistanê, nav Ermenistanê de dîsa îşê Ecema, File, hevketin, File rewîne çûne Azêrbîcîn, Kurd çûne Azêrbîcîn, paşê ji wir pirê wan hatin derketina Qazaxistanê. Kurdê me jî vira ji vira ya lê Celabatê şer kete ku orta Uzbek-Qirgiz a. Kurd ravîn, Kurd ravîn derketin, gelek çûne Rûsyê, çûne Qazaxstanê, Almatê, me ji bar kira mata vira, me got paytexte ye, nêzîk e, Kurd jî ev kişên hatine ketin Bişkekê. Kurdên Qirgizistanê bi piranî li Bişkeka paytext û derdora wê dijîn. Gundê Çadkulê yek ji wan gundan e ku beşeke girîng ji şêniyên wê Kurd in. Li vî gundî kurd, tevî kirgiz, uygur û ris û miletên din di nava aştî û aramiyê de dijîn. Vira roja yûrî wexta heta du sed sê sed mal îlame dijî. Giş qeyimî hev in, giş ku rapê hev in. Îro vira hem to bûne, vira kî me çiya rehma Xwedê pêncî salî, îro çilî wî ye. Viro wî gundî dîso miletê din jî dijînî. Qirgiz hene, Uygûr hene, Ûris hene, yî pirrê wî kurmanc e. Em giş viro xwe heyîn xwî dikin, heyîn ve êro me xwe xwî dike. Dawar e, heyon e, şîrê xwe ji dawar dikin, îsa jî serê xwe xwî dikin. Nû ciholê me viro kêm dixwînin. Ez Uygur im û şêst û pênc salî me. Ji sala hezar û neh sed û pêncî û pêncê ve li vî welatî dijîm. Ji sala hezar û neh sed û nod û çarê ve cinarê min kurd in. Em li vir biratî û dostaniya hev dikin. Em qenciyê jî, xerabiyê jî bi hev re derbas dikin. Îro serxweşî û sersaxiya cînarê min e. Cînarê min rehma Xwedê kiriye, ez hatime serxweşiyê. Di navbera me de ferq û meylî tune ye. Em hemû bi hev re biratiyê dikin. Em hemû miletek in, li ser sifreyekê nan dixwin. Îro li gundê Çadkulê sersaxî heye û nanê xêrê tê dayîn. Di nav hawariyên şînê de gelek kes ji gelek bajarên Rûsyayê qesta sersaxiya li gund kirine. Ez sazû bigêjam ji min eto da se xulot kiriye divê homîn bigêje ruhî mirî wono rehma xwedê lê vin ciyê won cineto sûretê el fatiha.

Etemaya li bî mama me qurban. Hemî çi bû cînarê te.

Yekitiya Kurdên Qirgizistanê sala hezar û neh sed û nod û du doyê bi navê niştiman tê avakirin. Sala du hezar û yekê yekitiya Kurdan navê xwe diguhere û dike medya. Sazî di bin banê Asambleya Gelên Qirgizistanê de kar û barên kulturî, edebî û hunerî dimeşîne. Li gorî Serokê Komeleya Kurdên Kirgizistanê Şêx Remezanê Seyîd, rol û girîngiya Kurdan di nav Asambleyê de gelek bilind e. Di nava Asamblêya Gelek Resanê rola Kurdan gelek e. Em jî wek hemû miletên Qirgizistanê ciyê me, îra me heye. Em

Zanî çima xweş e? Got xweş e çimkî her ekê wê hene her yarîkî wê rengekî got divê de. Got ji bêhna wê jî brîlyant xweş dibe. Got em dixwazin kurd jî rengê xwe bide dewleta Kurdistanê. Rastî jî kurd rengê xwe daye dewleta Kurdistanê. Mesela kurd kurd miletê kurd îro ser her xebatê dikare bibîne. Doxturê me jî heye, polîsê me jî heye, hemû tişt heye. Serokê Asambleya Gelên Kirgizistanê Bektemîr Mûrzobraîmov diyar dike ku asamble navenda çareserkirina kêşeyên neteweyên Kirgizistanê ye. Li Kirgizistanê bêhtirî sed û bîst milet dijîn. Ji bo ku di nav wan de kêşe dernekevin, asamble kar dike. Ev dezgeha fermî sala hezar û neh sed û nod û çarê ava bûye. Îsal bîst saliya Assembleya me ye. Di bin banê Assembleyê de bîst û heşt netewe, xwedî komele û dezgeh in. Tevî Kurdan du miletên din jî hene ku bê dewlet in û di Assembleyê de têne temsîlkirin. Ew jî Dûngan û Ûygur in. Lê tiştê girîng ji bo me ev e, her milet xwedî maf e ku çand û hunera xwe bi pêş bixe û bi zimanê xwe biaxive. Ji bo me şanazî ye ku li kêleka me Kurd hene. Yekitiya Ciwanên Kurdên Qirgizistanê Di bin banê Komeleya Kurdan de kar û barên hunerî dimeşîne. Di bin vê banê de ne tenê kurd, xwendevan û ciwanên miletên din jî hewla çalakiyên hunera kurdî didin. Ez gulê pîza û çiyê siltîn im. Asîsate Kurda dixebitin sê sal. Serokê Gênca Kurdê Qirxizistanê me. Asîsate me dixebite bi wî govanda Kurda, stran û bêje hene. Em him dixebitin, him strana dibîjin, him klana dileyîzin. Kîjan bîra pirêya te ji Qirgizistanê dibe, em kurmancî û ra jî dileyîzin, diçin, dixebitin. Konferensiya Gencê Kurmancî Qirgizistanê dikin. Him serok bi serokê me va kurda em ji bira giş ek dikin, bi serokê kurmancê Tûrkê berv dikin.

Roja yekem gava min guh da muzîka kurdî yekser kete dil û mêjiyê min. Paşî hêdî hêdî ketim nav xebatên kurdî. Ez bi hevalên xwe yên kurd re beşdarî şahî û konserên hunerî dibim. Gelê kurd gelekî dilsoz e. Bi rastî jî taybetmendiya kurdan gelekî cuda ye. Bi serpereştiya Komeleya Medyayê di Radyoya Fermî ya Dewletê de heftê carek bîst deqe weşana kurdî tê kirin. Rêdaktorê radyoya me tek hejar bû. Berpirsiyarê radyo jî ez bûm. Me tê de bername diweşandin. Me tê de bername soçê dikir ku mêvanê me jî dihatin, me teklîfê radyê dikir. Me li ser wan întervîw me hilda, me li ser wan nek çêdikir bername çêdikir. Me tê de muzîk diweşandin, stran diweşandin. Me serhedê. Eko dengbêja me tê de qise dikirin, gelê me ku kê nizanbû me pê dida naskirinê. Anî pirrê wê radyo me de me ser zimîn em me xeber dida, ser zimanê zaroka dayîkê. Civaka kurdên Qirgizistanê piştî salên şêstî gelek navên girîng derxistin. Di nav wan de gelek hakim, dozger, endezyar û doktor hene. Lê di vê mijarê de Balkêşiya Kurdên Qirgizistanê ew e ku ew xwediyê artêşeke polîsan in. Li vê derê artêşek polîsan a Kurdan heye. Pêncî zêdetir Kurd li polîsê de çînên mezin standine. Mîralay Polkovnik, Podpolkovnik dibêjin Rûsî, Turki Ala. Arba, Arbay, Yarbay dibêjin. Niha vana hemû li sîstemê polîsê de kar nakin. Teqayê de der derketin hene, niha xebatkirin hene. Lê ev li Sovyetê kevin de tenê ev rewş tenê li Qirgizistanê. Yani aqas polîs tu komaran de, tu cumhuriyeten de tune tune bû, niha jî tune. Niha me dawetê filanê tu çi? Min bînin meselen pêncî polîs rûniştiye lê derê. Hemû kurd in. Li Azerbaycanê jî polîs pir hebûn lê mixabin kurdên Azerbaycana no di neh seref hatine asîmlekirin, şeftekirin. Ezîzê Dawûdê Axabegê û Brahîmê Paşayê Nadir, du ji wan payebilindên polîsan in ku salên duvedirêj di Wezareta Karên Navxweyî ya Kirgizistanê de kar kirine. Her du jî endamên çalak ên civaka Kurdan in û xwediyê gelek xelat û madalyeyên hêja ne. Nadîrov hevîya Nadîrov min min awe nayî teqre awe çara min xidê şêst çendê salê de wekte te polîs xeyî te wa maka ji lawke me gel kema zaf dixe dewlet ez taro bêjim dewlet firqî dayna ne firqî dayna ne nav me awa kurd e awa qirgiz e awa rûs e tiştê sa tiştê nav me tune Merivê ke pagone he miletî ji tune têda

Ez kurd im, ez tu wext miletê xwe tu nikar ji miletê xwe bêjî na ez kurd nînim. Resûlê Mihemedê Siltên yek ji wan doktor û cerahan e ku îro gelek şagirtên kirgiz, rûs û uygur li ber destê wî kar dikin. Ew bi xwe sala hezar û neh sed û hefteyî li Masîsa Ermenîstanê hatiye dinyayê û beriya hilweşandina Sovyetê malbata wî koçî Kirgizistanê kiriye. Ew li nexweşxaneyeke herî mezin a Bîşkekê karê xwe berdewam dike û di nav kurdan de bi navê Doktorê me tê naskirin.

Bazara Elamedîn mezintirîn bazara Bîşkekê ye û gelek milet tê de kar dikin. Di bazarê de her tiştê mirov dixwaze peyda dibe. Balkêşiya bazarê ew e ku piraniya karker û firoşkaran jin in. Di bazara Elamedînê de bi têra xwe firoşkarên kurd hene û tevî miletên din

Bazareke mezin e. Îro bîst saliya Asambleya Gelên Kirgizistanê ye. Kurd li ser navê xwe Li Bîşkeka paytext şahiyeke mezin amade kirine. Ji Kazakistan û Ozbekistanê jî mêvan hatine. Di nav mêvanan de Kirgiz, Kazax, Uygur, Tirk û Rûs jî hene. Asta şahiyê gelek bilind e.